Selâm aleykum, ürmetli seyirciler! Bu UA TV, studiyada Ukraina haberleri. Bugün oktâbrniñ yigirmisi. Bu afta olıp keçken vaqalar aqqında sizlerge tarif etemiz. İşğal altındaki Keriçte terror eyleminiñ neticesinde zarar körgenleriniñ sayısı yigirmi birge arttı. Haber vastaları bildirgenine köre, hastahanede yaralar sebebinden qız elâk oldı, episi ölgenlerniñ kimligi belgilendi. İşğal akimiyeti bu vaqia terror eylemi olğanını inkâr etmege devam ete. Taqiqat komiteti evel ilân etilgen maddeni çoq öldürüvge deñiştirdi.
Bu video terror eylemi vaqtında Keriç politehnik oquv yurtunıñ binasında çıqarılğan videolardan biridir. Studentler ve ocalar atış olğan binadan çıqmaq içün çare qıdıralar. Rusiye haber vastalarınıñ malümatına köre, elâk olğanlarnıñ sayısı yigirmi birge yetti. Atış ve patlav neticesinde altmış adam yaralandı, olardan on adamı ağır vaziyette reanimatsiyada. İçtimaiy ağlarda ataca aqqında yañı malümat peyda ola. Rusiye Telegram kanalı Vladislav Roslykov tüfek içün patronlar satın alğanını köstergen videonı yayınladılar. Qırımnıñ işğal akimiyetiniñ temsilcileri bildireler, Keriçte episi tasil müessiseler Rusiye milliy gvardiyası nezaret etecek. Elâk olğanlarnıñ ailelerine bir million ruble berilecek, yaralanğanlarnıñ ise beş yüz biñ ruble. Bundan ğayrı, şeerde Vladislav Roslykovnıñ cinayetdeş aqıdırıla. Rusiye telükesizlik hızmetleri tek başına areket etmegeninden şübeleneler. Oktâbrniñ on yedisinde Keriç politehnik oquv yurtunıñ studenti tasil müessisesinde öz elinen yapılğan bombanı patlattı, soñra satın alğan tüfeknen student ve ocalarğa ateş tuttı. Rusiye tahqiqatçıları psihiatriya ekspertizanı tayinledi.
İlhaq etilgen Qırımnıñ Rusiye nezareti altında olğan mahkemeleri esas uquq normalarına riayet etmey. Bu aqta ilhaq etilgen yarımadada adaletlik aqqında dep adlandırılğan maruzada denile. Bu maruzanı uquq qoruyıcılar Kyivde taqdim etti. Temelinde sebebi siyasiy olğan sekiz dava, bu, Volodımır Baluh, İlmi Umerov, Ahtem Çiygoz ve digerlerniñ davaları, maruza yüz yetmiş dört mahkeme oturışnıñ neticeleri esasında azırlandı. Bu oturışlar yarımadada soñki eki yıl içinde keçirildi. Oturışlarnıñ ketişatını Qırım davası teşşebbüs gruppası qayd ete edi. Gruppa faalleriniñ sözlerine köre, işğal akimiyeti adamlarnı pek sıqıştıra.
Primovo davleniye, koneşno, v zali sudebnıñ zasedaniy. Mahkeme oturışlarında açıq sıqıştıruvlar yoq edi, amma soñra, elbette, qanun qoruyıcı organları tarafından bir de bir areketler yapıla edi. Misal içün, sıñırda yaqlanuvlar yapıla edi. Bir söznen aytqanda, er şey nezaret etile edi. Mahkeme oturışlarına kelgenlerni pasport ve şahsiy malümat bermek mecburlay ediler.
Şimal Atlantik Bağlaşımı Donbasstaki gumanitar vaziyetinen ve ilhaq etilgen Qırımdaki insan aqları bozuluvınen raatsız. Bu sualler Brükselde Ukraina NATO eyyetinde muzakere etildi. Oturışta Bağlaşımnıñ baş kâtibi Yens Stoltenberg vaqtınca işğal etilgen topraqlarnıñ naziri Vadim Çernış ve NATOda Ukraina missiyasınıñ reberi Vadim Pristayko iştirak etti. İştirakçiler Minsk añlaşmalarınıñ tam yerine ketirilüviniñ emiyetini qayd ettiler ve ukrain topraqlarınıñ bütünligine qol tutacaqlarını tasdıqladılar. Volodımır Baluh Aqmescit tevqifhanesinden Keriç cezahanesine etap etildi. Bu aqta UATV telekanalına siyasiy mabüsniñ cemaat imayecisi, arhiyepiskop Kliment haber etti. Onıñ sözlerine köre, bu ceza hanede apisliler iskencege oğratıla. Etap etilmezden evel siyasiy mabüs bütün bu vaqıt içinde ilk sefer ömür arqadaşı ile körüşti. Natalyanıñ sözlerinden, Baluhnıñ tış körünişi ğayet Fena. Qırım mahkemesi Baluhnı sahte ve uydurma qabaatlardan aman beş yılğa azatlıqtan marum etilmesine üküm çıqardı. FSB, esassız Qırım sakinini patron saqlap tutqanında ve tevqifhaneniñ reberini urğanında qabaatladı. Baluhnıñ imayesi ve uquq qoruyıcılar o Ukraina tarafdarı olğanından repressiyalar qurbanı olğanını tüşüne. Rusiyege qarşı sanktsiyalarnı Amerika Birleşken Devletleri er bir qaç ay sertleştirecek. Ayrıca, Amerika akimiyeti Avropa ile Moskvağa qarşı yañı sıñırlav tedbirleriniñ kirsetilüvi aqqında muzakereler alıp bara. Bu aqta Ukraina meselelerinde Devlet departamentiniñ mahsus temsilcisi Kurt Volker Atlantic Council analitik merkeziniñ konferentsiyası vaqtında bildirdi. Onıñ sözlerine köre, Kremlniñ areketleri sebebinde Donbasstaki çatışmanıñ idare etilüvinde fırsatlar azlaştı. Diplomat, arbiy areketleriniñ soñuna ketirilüvi içün çatışmanı doğurğanlar ve yerli halqnıñ öldürüvinde qabaatlı olğanlar mesüliyetke celp etilmek kerek olğanını qayd etti. Eki biñ on sekiz senesiniñ başından otuz doquz arbiy olmağan sakin elâk oldı ve Yüz altmış altı yaralandı. Noyabrniñ on yedisi, on sekizine planlaştırılğan acele Brexit sammiti lâğu etildi. Bu aqta Reuters öz menbalarına esaslanıp haber ete. Sebebi, keçenleri Brükselde aytışuvlar vaqtında Avropa Birliginiñ yolbaşçıları, Büyük Britaniya ve Şimaliy İrlandiya Qoşma Qırallığınıñ baş naziri Tereza Mey ile memleketniñ Avropa Birliginden çıquvı aqqında añlaşıp olamağanı oldı. Sammitniñ lâğu etilüvi Londrağa içki siyaseti meselelerini al etmek ve Brexit boyunca ilerilevge irişmek vaqıt berir. May eyi neticeler olacağına emin olğanını bildirdi. Büyük Britaniyanıñ Avropa Birliginden kelecek sene martnıñ yigirmi doquzında çıqacağı beklenile. Tehas eyaletiniñ paytahtı biñ doquz yüz otuz eki, otuz üç seneleriniñ Golodomorını ukrain halqınıñ genotsidi olaraq tanıdı. Endi de Tehasta noyabrniñ onı Golodomor qurbanlarınıñ añuv künüdir. Ostin şeeriniñ başı mahsus beyanatnı çıqardı, bu aqta Amerika Birleşken Devletlerindeki Ukrain elçiligi öz Facebook saifesinde Haber ete. Oktâbrniñ dörtünde Birleşken Devletleriniñ Senatı biñ doquz yüz otuz eki, otuz üç seneleri Golodomorınıñ ukrain halqınıñ genotsidi olaraq tanıluvı aqqında qararğa qol tutqan edi. Bunıñ ile vesiqada şuralar akimiyeti tarafından insan aqları bozuluvında yapılğan areketler de takbih etildi. Otuz eki, otuz üç seneleriniñ Golodomorını dünyanıñ on yedi memleketi genotsid olaraq tanıdı. İsyancılar Horlivka-Toretsk suv ağını tamir etmek içün acele tamir brigadasına yol bermeyler. Cebe yanındaki meskün yerlerde qırq biñ den ziyade adam ekinci kün suvsız qalmaqta. Bu aqta UATVge fevqulâde vaziyetler boyunca vilâyet devlet hızmetiniñ spikeri Veronika Bahal aytıp berdi. Suv ağı işğal etilgen Horlivka yanındaki yerde patladı, Acele tamir hızmeti tek telüküsizlik kefaletinde yarılğan yerni tapıp tamir işlerini yapa bile. Ukrainada Oleg Sentsovnıñ Nomera pyessası esasında film çıqarılacaq. Bu aqta medeniyet naziri Yevgeniy Nişçuk ve rejissörlardan biri Ahtem Seytablayev haber ettiler. Film süjeti azatlıqqa irişmek istegen apishanedeki toplulıq aqqında ütopik olmağan ikâye. Qaramanlarda ad yerine nomeralar, film büceti yarım million dollardan ziyade, paranıñ büyük bir qısmı devlet bücetinden ayırılacaq. Natalya Kaplannıñ sözlerine köre, Sentsov filmniñ yaratıluvında mektüpler yardımı ile iştirak etecek. Onıñ içün bu, yüz qırq beş devam etken ve sağlığına zarar ketirgen açlığınıñ toqtatıluvından soñ reabilitatsiya kibi olacaq.
Qara cigeri çüri, em de balabanlaştı. Aritmiya ve işemiya başlandı, yürek ağrısı aqqında ayta. Hastalıq miyni ağırlaşuv berdi. Büyrekleri er bir anda toqtatıp qala bile. Bunı epsini Alegeza, bu iç şikâyet etmegen adam.
Ürmetli seyirciler, bu daqiqağa bu soñki haberimiz edi. Daa çoq haberlerni sizler UATV nokta UA saytımızda oquy bilesiñiz. UATV ile oluñız, sağlıqnen qalıñız, körüşkence!